Heddiw yma, Brios Buns, Llawn Caramel. Croeso i artiddaniaeth.com. Gyn i fi uh, toes brioche yn fy ma a bach o caramels gyn i yma a di o'n smasho nhw at ei gilydd i greu brioche bun llawn caramel. Yeah, it says it all really yn y teitl dydy. Union oedd a ges i'n Lara Shell. Oedd yn lovely. So, ddechrau yma. Sgeilio nhw off oedd y peth gyntaf ni'n gwneud, so just sgeilio hyn yn cael 130 gradd nes i yma. Gradd, gram, just i wneud siŵr bod chdi'n gallu ffitio'r garmol yn nhw heb bod chdi'n stryglo gormod, lle. A bod digon fawr, obviously. Dyma ni yn rapio nhw fyny, basically, mewn caramels. So, ti'n gwneud siŵr bod y caramel digon calad, dyna'r peth cyntaf. So, hyn, ti'n Thornton's level o caladness. A uh, just rapio nhw fyny wedyn. Peidio sydd o'n nhw'n rhy defn fel arall, maen nhw'n mynd uh, sydd i'r top. A dyn ti'n cael pocad bach yn top, lle ti'n siŵr yn y canol. Uh, nes siŵr bod yna ddim gormod o flawd dan nhw, just glod ar y top, ond ddim ar y gwylod. Dyna ddim pwysig yma. Ti angen digon o grip ar gwylod i nhw gael, ond bod y top yn ddigon o flawd, fel bod o ddim yn sticio chdi. Eto, dymwch o'ch amser, Dych chi ddim neselyn gorau rapio nhw fyny a uh, rolio nhw mor uh, slei ar hogyn yma dde. O, lwch da. Ond uh, dyna ni, dyna fe allan yn gwneud. Just roll yn y fyny mewn i buns a just neud siwr bod caramel digon calon dwi'n mynd yn y canol. Uh, brofi nhw wedyn am well, tri awr yn siarad iddyn nhw, ond oedd y brioche ma'n reit uh, hen, oedd i cael diwrnod yn y ffridge, oedd yn reit oer, a ie, yeah, ti'n tair awr gymryd efo. A dwi'n meddwl hynna oedd y peak o beth sy'n wedi gwneud, o unrhyw mwy a dwi'n siŵr sy'n wedi pwcio allan neu wedi fflitio neu beth. Chi'n gweld, mae'n un bach fyna yn dechrau gael uh, peth pwcio trwodd. Just uh, poke bach na nhw'n ei siŵr bod nhw wedi profi de, os di'n springio nôl y rhys ydym, wedyn, fel fo. Cream a wy oedd hwnna ar y top, fatha wash bach oedd nhw. Uh, just yn ei siŵr bod yna sheen bach neis yn nhw, a i adio i'r sheen na wedyn, dyn ni wedyn yn rhoi uh, dŵr beredig yn y gwylod yma, just i gynhyrchu bod diolch yn stem yn y ffwrn. Spring neis yn nhw. A na chi, olwch chi na, spring a hanner hwnna does. Uh, Just buns neis iawn. Ddim gormod o leakage chwaith, fe o'n ni'n hapus iawn efo. Uh, fel chi'n gweld, ddim tyllion y gwylod, just bun perffaith fflat. So na ni, de. So, dyna ni uh, brioche buns llawn caramel di wneud. A maen nhw'n actually edrych yn lyflu, a dwi yn well impressed o hynna. If I do so myself. Ond uh, moment of truth go iawn ddo, di torri nhw'n agor de, so just sleisio fo fy man, dys chi'n gweld beth sydd ewn de. Ar y cwis gorau yna fo gyd. A fel chi, caramel neis. Dwi'n meddwl sy'n fi get away efo mwy o caramel, mae'n edrych fel Ond na ni de, os ti eisiau gweld y recipe llawn ar gyfer y brioche, mae gen i fi un ar y website, a mae o'n un da, a ni'n ffynno cyfro bob dim i chi yn fyna. Uh, eisiau chwn i siapio, wrth gwrs, a os ydych chi eisiau, dwi hefyd yn gwneud erthigol ar caramels hefyd, sy'n mynd i fod ar yr erthigol, erthigol website, yn o fi So, wnaethon nhw cyfro bob dim da chi angen ar gyfer neu caramels sy'n ideal. So, tan tro nesa, uh, gethyn dwi efo'r senedd.com, like, comment, share, all that stuff. Diolch am watchad, a wela i chi tro nesaf.